Чыкты йөзеп, әйтерсең дә бер кораб. Тавыклар кыт-кыт килеп, йөгерешә лапаста. Әтәчебез, коткарчы, безне монда су баса! Әй гайрәтләнә әтәч, күл дә уг уртасында. Тик ярдәм итми кеше, капитан судан курка. Вот молодец!

Алар бит РТИСта, төрле авылда комбайнда йөрделәр, җәй көне. Кыш көне инде нидә, ремонтта. Менә шул атналарда кайтып йөрде инде. Аннан ни, бәләкәйдән үк шул Урындыкка бастырып, деканова теләсүләтеп йөртә торганнар иде. Кул языйм алай белеп. Аннан писте яза башлады. Писте язгач, шул бәләкәй укыган юк инде ул. Аның спектаклен карарга бардык инде без кызык итеп.
Ул вакытта кызык бит инде ул. Кызык бит ул.
Дәүләт шагыйрьләр килеп, нигә клубка Әйдәгез, тагын бер сөйләтик әле дип,
Кырыгынчы елны килдек. Бу якка.
Кырык бердә сугыш чыкты. Кырык икедә иптәшем китте. Сугышка. Менә шул инде. Әби бар әле.
Зәки әби. Әби бар, әби бар.
Кичә әби инде. 45-нче елны үлде. 45-нче елны мин иптәшем алган бура бар иде, шул бураны эшләттем инде үземчә. 63-тә бусын салдык. 63-тә бусын салдык.
65-тә. 65-тә. Мин университетта яшәдем. Бу начар бүрәнәләрне Дилпә алган юк. Дилпеш тамыр инде?
Әйе. Татсебән урманыннан әйбәт нап кайттык. Ул бура өчен түгел, ис ипләргә генә дип. Шуның салкын ялы килде дә, Сез моннан өй эшләтегез инде. Мин каен бүрәнәләрен әзерләгән идем, ул каты булгач, аны бурамады. Авыл кешесе шушы малайны алды да, шуның белән бурадылар инде, бәләкәй малай белән. Шулай итеп.
Бәләкәй, бәләкәй малай түгел инде ул вакытта. Бәләкәй инде. Хәзер. Университет бетергән кеше.
Барганбыз баланага, ике бәләкәй малай. Хәзер шуфер әйткәндер инде, нигә бер карт кына бирде бүрәнәне, лесникка элеп кенә барып кунган идем. Нечкә генә бүрәнә бирде. Җүкә иде моңа. Җүкә. Җүкә безгә эй малайны алып калды да, хәзер энеләрен алып китеп, төяп алып кайттылар, кояш чыккан әйбәт. Самайгыннан бурага ярарлык каенны. Шулай итеп, без нечкә бүрәнә белән эшләп тегендек. Аның мәктәптән барыбыз да югасы. Мин бүрәнәне балта да чаба алмый идем, теге торган ут ясаен шунда. Ун ел буе җыйган әйбереңне? Унар ел? Искесе? Каеннарны.
Искесен кушмадык. Иске кушып түгел, иске алдый әзрәк кушыйк дип. Шуннан яңадан тагы шул урысның сүмбкәсенә барып тагып кайттык инде. Нигә? Агач. Түшәмлек тә бар. Ә түшәмлекне ни икән әле? Рамазанда менә бардык. Ленинскийдан алып кайттым. Түшәмлекнең бу ягына, буена. Шулай элек инде. Баграж, Баграждан.
Ә-ә.
Интегрәк ил бит инде. Энем бар иде шунда. Йөрде инде, ашка интектермәде безнеке. Малын алып барды, сатты, алды да кайтты. Утыз алтынчы ай сутта сыер алып барды. Бәйләп-бәйләп, икесе дәүләт шагыйрьләрен актардылар. Хәер, безнең әтинекен сразу алганнар, әти унбиш пот он җыйган кичтән, ул вакытта ашау бит инде.
Шуннан
моны алып кайтты бу. Сез алабута ашамагыз, ди балаларга әйтә. Балаларга алабута түгел, кысып кына ашамагыз, ди. Ашамыйлар тегеләр, якын да килмиләр. Эткә бирделәр. Әнә-әнә. Пешергән кәзеркәне, теге җыелган ипидә. Эт ашамады. Сиреньгә күмде дә куйды, сиреньгә менә. Шуннан соң, ни, әти кайтты. Габдрахманнан бала алды инде. Без барып алдык та шунда аш пешердек. Бүрәнә кертте. Аннан да, сөтен дә инде. Сыер яшь бозаулый инде ул, алып киттек. Җиде пот онны үзе белән ашадык. Матур теге сөткә төшә торган кәртичкә бар бит, шундый бер бәләкәй сөйрәп кайткан. Бидрә тутырып сөт алдык шуннан, шул сыердан. Теге туры бидрә бар бит, шуның. Шулай итеп, ашка интек, тегмәгә тиеп. И үзем дә интекмәдем. Тегегә монда эш. Эштән башка эш юк инде. Менә шул укырга барганда мин аңа йомыркалар тутыра торган идем инде. Казлар сала торган идем. Ник саласың, әнкәем, ник саласың? ди. Дим, кирәк булыр әле баргач, көн саен ике йомырка ашарсың, куәте җитәсең, кайтмас, дигәч, бик әнкәй, бик әйбәт булды ул, дип кайтты инде. Яңадан икенче елны кабат җибәрдем. Йөз йомырка җибәрә, дидем мин аңа, яңа йомырка җыеп алып. Атна саенмыни?
Атна саен түгел.

Мин тегенде инәм кайткан бай. Аңа анык сүтте инде ул. Әйе. Миңа нәрсә ул, гәлүшкә гәлүш. Әйе. Тояк урынына тояк. Әйе.
Ансы хәтердә юк. Алай талашып, бала-чагаларны нитеп йөрмәдек инде. Эш тә эш булдык, малайга да менә шушы. Вакыт юк.
Әле укыганда да бит берүр библиотекада эшләде. Мин аның урынына торып тордым.
Ага. Сессиягә барганда. Ага. Галимнәр.
Шушы тау битендә безнең бөтен менә җәй башлана иде. Кыш көне җәй башлана иде, дип әйтсәң дә була. Беренче тау бите ачылу белән без шунда уйный идек, шаяра идек. Һәм минем өчен бу искиткеч урын. Мин моны җир шарының бер урынына да алыштырмыйм. Гаҗәп урын, гаҗәп табигать, аның кешеләре дә искиткеч. Мин үземнең язган әсәрләремдә күпмедер аны чагылдырырга теләдем, тырыштым. Табигатен күрсәтергә авылымның, аның күркәм кешеләрен. Ләкин үземнең теләгәннең мин меңнән берен дә күрсәтә алмадым. Узар гомерләр, авыл яшәсен. Шушы табигать яшәсен. Килер шундый каләм ияләре, бу авылда яшәсен иде, әлбәттә, әүлиядәй, матур кешеләр, мин шулай булырына ышанам да. Алар, әлбәттә, күрсәтә арлар. Тормыш дәвам итәргә тиеш. Бу матурлык яшәргә тиеш. Авылым яшәргә тиеш. Мин авылым белән горурланам, аның кешеләре белән горурланам. Мин бу.

Акыллы булган безнең бабайлар. Менә бит нинди урынга авылны салганнар. Авылның көнчыгышыннан ага Ак, теге яктан Баланны буе килеп төшә. Менә ике елганың кочагында безнең авыл. Менә бусы Аръяк дип атала. Аръякта инде без печән чабабыз. Монда юк, җиләк-җимешнең барлык төре дә бар. Ак, безнең яшәү чыганагы, без монда коенып үстек. Бала вакытта ул безнең хәтта туену чыганагы да иде. Без монда кармак белән балык тота идек, аны пешереп ашый идек. Шундый еллары шундый иде. Менә без басып тора торган урын ул. Менә ташлык. Иң балыкка батырган җир иде. Ә инде су коену, Җәй көннәрендә көннәр буе күгәреп беткән шушында, ярыша-ярыша, кызына-кызына, әлбәттә, атның хәзер рәвеше үзгәрде. Бу якта менә бу таллар юк иде. Хәзер инде нишлисең, тормыш һаман үзгәрә бара. Теге якта агачлар да күбәеп киткән кебек. Чөнки аларны хәзер кисүче юк. Без кечкенә вакытта аларны кисеп, авыл халкы үзенә ташый иде. Яга идек кыш көннәрендә. Ә боз каткач, инде тагын безнең дә икенче тормыш башлана безнең. Коньки белән чаба идек, тимер аякта, авызга җилкәннәр кабып, бер-беребездән ярыша-ярыша. Ак, теге урыннарны әйтәсеңме? Теге урыннарда без рәхәтләнеп су коена торган идек. Анда менә ни, йөгереп киләсең, баш белән сикерәсең, теп-текә төшеп китә. Аның балчыгы да ничектер аксыл.

Ә монда чапкан печәннәр. Иртән сәгать бишенче ярта дүрттә менә көймә белән, зур колхоз көймәсе белән чыга торган идек печән чабарга. Ул вакытта әле мин